an gi mimora godo nyathiwa nyiri dhiga loka to koduogo ochenji gimoro amora kaka giwuoyo giwacho kisungu giwacho dholuo makia gibanjo dhoggi Dendgi. to nyathiwa ito kichenji An kata ki- kala nani no kaber. An akia in ketho duga duga denda. kaka in but gima opogore ni- mopogore na kodgi in in duga in koro naturally beautiful sani tinde kiglo Iyie. Eh, ayie nyathi. Ah, duoka duoka kanyo mos.
Omeri Kamano. ndisori. To Erokamano. ode manye chi onge ni. Eh, le- le- latest development. Eh, Achupa nyocho yuto. iriambo.
Eh. Achupa soko Ma mono. tin tin kama ni koro koro nyathi ma tin tin tin kama ah. Mondo ngadonge tokwa. Oseyuto?
Oyuto mam.
Eh, tera ko yuto.
Ana Nyako ma waboko awinjo- kanya kanya kajaber. Awinjo jomoko wacho nogame to jomoko be wacho ni mano dhi kia gine ne donge ng'e ni tindo ware
crusade kuro eh.
jomoko wacho ni crusade koro donge ni praise and worship mm. to baba chakia ni go piano giyudore kanisa giyudore kanisa nyathi wa ma arus iko arus oh. pek kama sera tinde ok wuo kata koda nyasachiel jo kanisa ma war kaka rebero nyal nyal ingiji ato ah, gudu ko da to yuto to ka yuto ya wan of sani wan ko ro wan nyiri modiwe go paro ki yes ya ati sero ki ya yi ok ya ok ni jor na onyal onyal ko gaba me serikali na na ka gi wuoto mana tutu mm. tutu okete mana tutu onge kama dongi sitol ga gwen kata ka wuone dhi neno gi ah. eh
ineno era ma muvi moko monene muvi ka mm. e maka sani be mpak wawuondre aneno kwana gibo ng'ani dhi ng'ane kata ka gima tuo oh. Chips baby
Eh, kare wacha diri atis. Ineno? Atis kare wacha diri. Eh, Owadanyo cho yuto nyathiwa. Koro sani ni koro ok dwa ni mondo riwre gi nyiri ma pod Onge time. gin kod- mm. Koro, Ah, ah, mm.
ni wabokethe awinjo ni wabokethe ni wan wan nyiri mong'e mang'eny Ato nyar pasta moro kethore chon ni. osekethore Nyar pasta moro kethore chon ni moro moko pod Maricho, oketho. dong jogo to kia isti dong ng'eni tinde ka nyathi misenyuolo ma ji oneno onge to ng'e ng'a ni in Oh, iber gige abortion msatimo. Eh, Ma joma iye. osenene margi ma koro wuothi neno oko ok ema koro okethore

yani nyathi nigi attitude mani ng'e ni nyathi moro mane chon mane innocent cha mane jaluor mane moso mana ji ni tinde sudinwerusi bro weye kuchecho Eh, ainua huyu. Ma hiyo kende jamaa tu harusi be be kinya kinya wana mask kende. Harusi be tinde oken kata da. Harusi oken kata da kwa gita. Mimi wewe kwa dada la kwa rudi ne made. Eh, eh, wadhi. Sudi kaini.

Kure, ka koro mokwongo chamo ok support. Koro chalo chalo ng'ane gi twins. Embo ken Donge giombore gi higni ariyo. Eh. Ma higni adek ma koro jahiga. Alafu ni different lakini au at least Lakini wawa watem.
mano kare anyalo neno kaka timoni kadok. Itim na wadi tim na kata gimoro. Inya yudo kaka ng'ato gine, ng'ato ng'iyo nigi, ibi itim tich moro Oh, kocha. inya yudo na tich. Anya yudo ni tich. Eh, Dong kata madhi nya dong kodgi, madhi ni sigi nya dong kodgi. Eh, kama dhi adong kodgi to koro ing'e ni ber. Eh. Mondo dhigo job moro kacha ber. Alafu ne winjo niya, mm. ni koro onego adhi e famili. E famili ma dhi teri nitie moro kanyo maber. Mm. Nyako maber gi pesa ne. Mondo akom nyuol. Koro kisa kom nyuol. Mm.
Koro kuchunge ni dhromo wasunge ji ng'eny kacha chama nyalo kaka jaber ni. Kama sungu to kaka jaber ni gidhi ndi ndi ndi ma gi. Sungu ka yudo to koro acha ka nyuolo pointi. Ndi ndi ma era.
Ok ene na nyuol.
Sungu kero podi ene matin. Ah. Ok gero be nyuol ahinya.
Oh, ok gino gi nyuol kaka. Koro kiko ni se nyuol.
Ini wunda wunda hivi mama ya mangecha gani samoro kubibiro kone. Ore chama cha mama si save si save pasi yorne mama. Koro kika nyisi gini ando penda re. Kiki waje. Nyalo miyo interest la. Mano to basi.
Eh. Ora buru lose ni wadhi ana wana. Ande dak wen dipo ka duga cha sungu na chupa gini. Ok ok sungu digo yo aweya. Jela kwa pinch puonjo. Eh. Ako ani